LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak nan kut kan tlaih hna. March ni kul le nili zanlei thawng chimnak kan nei lai. Kan chim dingmi tlangtar hna cu Kale thonginn ah mino pakhat nunnak a liam. Pi Sui Te Cinzah le Bablu an ruak vui an si cang. UJC le Yisicu peng ah kahdohnak a chuah i SHU hrang le minung phlekhat an thi. Mungyu ah SHU hrang pawl i ralram cu talbom in an puah hnawh hna i minung paruk an thi. Russia hriamnam bawmhnak nih hin Myanmar ram daihnak ding a hnursuangtu a si timi tlangtar le a dang thong tlangtar cheukha pawl hna ka rak chim lai. Thong chimnak lei kan lut hna lai. Kale thonginn ah mino pakhat nunnak a liam timi tlangtar ka rak chim lai. Ralhrang nih an tlaih hnu ah kum hnih thong thlak ding in biachahpiakmi Lelpeng sang cu March ni kule ni khat ah a nunnak a liam tiah theih a si. Lel Peng sang hi Ish Lairam, Falam peng Mualzul khuami a si i CDM tuah ding in forhfialnak na tuah ti sualphawtnak phunglam caang zanga le caanga e in January thla khan kum hnih thong thla ding in bia an khiahpiak. Zeiruangah a nunnak a liam timi cu thei a si rih lo nain ralhrang nih an hremnak a nunnak a liam a si lai tiah zumh a si. A ruak hi chungkhar nih semnak khua an tlunpi i an vui tiah theih a si.

An ruak hi New Saiha West Bazaar ah zapi nih an don hna. Saiha an phanhpi hna sinin District Hospital ah post-mortem cawlh an si. Post-mortem dih in Pu Bilal Thafam Kima ruak cu S lungphar lei ah tlunpi a si. Pi Suite le Pu Bablu ruak tu cu hmunkhat ah New Saiha Bazaar suannak hmun ngeih a si. Hi chan hi upa CR Hranga, East Secretary, ECM New Saiha nih an hruai i ruak a phanh ruak a phanh sin i zapi nih dir buin an rak don hna. Rev. Dr. FC Beicheu ECM News Saiha bialtu Pastor nih thlacamnak a naih. An ruak khunnak dingah puan hi Pi Pawngpawng i New Saiha, Ali KBK Zion Thar, Pi Sui Te Hoi nih an ruak a rak tuahpiak hna. Zun ngeih par chiahnak caan zong an ngeih colh. Biatawi chimtu Pu Pokho cozah President, MPT General Headquarters Saiha Pu Ngun Zam Lian ah Fanai President, MOA Headquarters New Saiha hna nih an naih. Chungkhar lei in Pu J Ngun Chum New Saiha nih a naih. ECM New Saiha Khrihfabu aiawh in thilpek cohlannak, upa Dr. R Hming Than Zor ah Khrihfabu hruaitu nih a naih.

Pu Bablu hi ECM New Saiha Khrihfabu member a si. Cucaah hi cam hmannak ah hin Khrihfabu pahnih fonh in cam hmannak an tuah hi a si. UTC le Yisucu peng ah kahdohnak a chuah i sac ralhrang le minung hlei khat an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Paku ramṭhen Yitusi peng, Suayuamah khua le Yuati khua karlak ah kahdohnak a chuah i a si ralhrang lei minung pahra an thi tiah Puku Region PDF sinin theih a si. March ni hlei sarih chun suimilam pahnih le ni sawmli nga hrawngah khan Sitawng tiva na chuah lei ah ralkap thazaang sumruk hrawng in rallam sial in a rak lutmi a si ralhrang hna cu tualchung mipi vengtu phu hna nih an kah hna i kahdohnak hi suimilam pahnih hrawng a rau i a si ralhrang lei minung pahra nak tlawmlo an thi i tam taktak an i hliam. SSC drone pakhat sawng an kah piak hna tiah theih a si. Mah kahdohnak hi Ṭango Khyam PDF ṭayin thong thum le zanga le pakhat, Ṭakhuai pali, Ṭakhuai paruk hna nih kahdohnak an tuah hi a si i SSC nih, SSC nih hriamnam ngan hna in kah ruangah tualchung mipi vengtu ralkap le minung pathum hliam bu tiah theih a si. Mah bantuk ṭhiamṭhiam in Magway ramṭhen Yityasu peng Yitop khua chung a um i Pyosochi sakhan cu hriamnam ngeih nan ngah hna caah Pyosochi minung pakhat thi tiah Amarthi a phu in rawl ngeitu pakhat nih yangkung khat timi bia a chim. March ni kul le nihnih zan suimilam pakua le ni sawmli nga hrawngah Yityasu peng Yito khua ummi Pyosochi sakhan cu mipi vengtu ralkap phu hna nih 80 mm, taya 20 mm hriamngan hna in an kah hna i Pyu Saw Kyi minung pakhat a thih minung panga hliam bu tiah theih a si. Pyu Saw Kyi hna cu hriamnam ngei in an kah hna hnuah kaphnih kal ah kahdohnak a chuak i mipi vengtu ralkap lei in aa hliammi kan um lo. Pyu Saw Kyi Tinṭang kaimi pakhat a thi, minung panga a hliam bu tiah MRT a phu in rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Russia hriamnam bawmhmi nih hin Myanmar ram daihnak ding a hnursuangtu a si timi tlangtar ka rak chim lai. Asishe ralkap caah Russia nih hriamnam a bawmhmi nih hin Myanmar ram buainak hi a karhter chinchin tiah nichuah thlanglei ASEAN itonnak an ngeih lioah Derek Chollet nih nilini ah khan a chim. Asishe ralkap nih uknak hramhram in an i timh hnu in Myanmar ram nih hin buainak a karh chinchin, a thimi zong an tam. Cu lio i Russia he pehtlaihnak an ṭhawn chinmi hi thinphang a si ko tiah Derek Chollet nih cun a chim. Cu pinah Russia nih Myanmar a si si caah hriamnam bawmhmi hna hi cohlan awk a ṭha lomi a si. Mah nih hin Myanmar rampi a daihnak ding hi a hrawkhral chinchin. Russia cozah he aa tongmi hna paoh nih hi kong hi nan chim ah a ṭha tiah a chim fawn. Kum rau lo teah Russia le Myanmar i pehtlaihnak cu raltuknak thilri lei kongkau ah hin a ṭha chinchin. Russia ram cu Myanmar ram caah Hriamnam laknak ram pakhat a si caah hin thinphang cu a si ko. Nitlaklei ram nitlaklei ram hna nih an ram hnih ningin dantatnak an tuah hnuah Russia ram cu Myanmar ram nih a hawi ṭhabik phun ah a zoh cang bantukin Russia venhimnak vuanci zong Myanmar ram ah a rak phanh tawn cu hmuh a si. American ram nih cun Asia ram chungah hi ṭihnung bik ram an chiah kong zong Derek Chollet nih cun a chim fawn. Nithumni zongah khan SSU ralkap hriamnam a cawknak lei kap ah dantatnak a tuah lai kong zong Derek Chollet nih cun a chim theih a si. Mungyoa SSU ralhrang pawl i rallam cu tarbomb in an puah hnu hna i minung paruk an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Skynem Chair Mungyoa peng ah SSU ralhrang pawl cu Data bomb in an puah hnu hna i minung paruk an thi tiah The Brightness Muria in rel ngeitu pakhat nih cun a chim. March ni kul le nithum zanlei suimilam panga le ni sawmli hrawngah Muria peng chaklei hmun pakhat ah mipi pawl harnak a petu a si hrang pawl hna cu Predator bomb in an puah hnu hna i minung paruk an thi tiah theih a si. Bomb an puah hnu hna ca hin a si hrang le minung paruk an thi tiah The Brightness Muria in rel ngeitu pakhat nih cun a chim.

Mah a si siarhrang pawl nih cun Ngiayyinci khua i phungki pha cu an tlaih i thinlung a tlamtling lomi kum kul a simi nu pha zong an thah tiah theih a si. Mah bantukin a si siarhrang pawl nih rallam a sial caah Supoh kung, Bu kung, Bute kung, Mah kung, Ngiayyinci, Pale le Tayachong khua in mipi thonghra rengreng hna cu a himnak hmun ah an zaam hna tiah theih a si. Khua chung i aa rawkmi zattu cu fiang in theih a si rih lo. Sac ralhrang pawl nih thinlung a tlam tling lomi pakhat zong an thah. Khuasarih in mipi thonghra rengrun hna cu a himnak hmun ah an zaam hna tiah Cunhlat ṭettuahlo hrialtu phu irawn ngeitu pakhat nih cun a chim. March ni kul le nihnih zong ah khan sac ralhrang pawl cu Supaoh khua an lut i khua i phungki sianginn ah a zaam kho ti lomi kum upa cangmi pawl i fon, tangka tingriat le an hnaton hna zong an lakpiak dih hna i phungki chung i a ummi mipi ngeihmi saikal le caw sawmli hna zong an firpiak hna tiah theih a si. UTC le Yisuchu pengah kahdohnak a chuah i SSU ralhrang le minung hleikhat an thi timi tlantar ka rak chim lai. Paku ramṭhen UTC peng Suayuamah khua le Yuati khua kala ah kahdohnak a chuah i SSU ralhrang le minung pahra an thi tiah Paku Region PDF sinin theih a si. March ni hleisarih chun suimilam pahnih le ni sawmli nga hrawngah khan Sitawng tiva na chuah lei ah ralkap thazaang sawmruk hrawng in rallam sial in a rak lutmi sac ralhrang hna cu tualchung mipi vengtu phu hna nih an kah hna i kahdohnak hi suimilam pahnih hrawng a ra i sac ralhrang le minung pahra nak tlawmlo an thi i tam taktak an i hliam sac dron pakhat zong an kahpiak hna tiah theih a si.

Amarthi Aphue-Ire ngeitu pakhat nih Yang Kung Khat timi bia a chim. March ni kul le nihnih zan suimilam pakua le ni sawmli nga hrawngah Yitusu peng Yito khua ummi Pyusawhti sakhan cu mipi vengtu ralkap phu hna nih 80mm, ṭaya 20mm hriamngan hna in an kah hna i Pyu Saw Kyi minung pakhat a thih minung panga hliam bu tiah theih a si. Pyu Saw Kyi hna cu hriamnam ngan in an kah hna hnuah kaphnih kal ah kahdohnak a chuak i mipi vengtu ralkap lei in aa hliammi kan um lo. Pyu Saw Kyi Tinṭang kaimi pakhat a thi, minung panga a hliam bu tiah MRT a phu in rianngeitu pakhat nih cun a chim. Russia hriamnam bawmhmi nih hin Myanmar ram daihnak ding a hnursongtu a si timi tlangtar ka rak chim lai. Asis ralkap caah Russia nih hriamnam bawmhmi nih hin Myanmar ram buainak hi a karhter chinchin tiah nichuah thlanglei ASEAN itonnak an ngeih lioah Derek Chollet nih nilini ah khan a chim. Asis ralkap nih uknak hramhram in an i timh hnu in Myanmar ram nih hin buainak a karh chinchin, a thimi zong an tam. Cu lio i Russia he pehtlaihnak an ṭhawn chinmi hi thinphang a si ko tiah Derek Chollet nih cun a chim. Cu pinah Russia nih Myanmar a si si caah hriamnam bawmhmi hna hi cohlan awk a ṭha lomi a si. Mah nih hin Myanmar rampi a daihnak ding hi a hrawkhral chinchin. Russia cozah he aa tongmi hna paoh nih hi kong hi nan chim ah a ṭha tiah a chim fawn. Kum rau lo teah Russia le Myanmar i pehtlaihnak cu raltuknak thilri lei kongkau ah hin a ṭha chinchin. Russia ram cu Myanmar ram caah Hriamnam laknak ram pakhat a si caah hin thinphang cu a si ko. Nitlaklei ram nitlaklei ram hna nih an ram hnih ning in dantatnak an tuah hnuah Russia ram cu Myanmar ram nih a hawi ṭhabik phun ah a zoh cang bantukin Russia venhimnak vuanci zong Myanmar ram ah a rak phanh tawn cu hmuh a si. American ram nih cun Asia ram chungah hi ṭihnung bik ram an chiah kong zong Derek Chollet nih cun a chim fawn. Nithumni zongah khan sac ralkap hriamnam a cawknak leikap ah dantatnak a tuah lai kong zong Derek Chollet nih cun a chim theih a si. Mungyoa sac ralhrang pawl i rallam cu tarbomb in an puah hnu hna i minung paruk an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Skynem Ṭhe Mungyoa peng ah sac ralhrang pawl cu Data bomb in an puan hnu hna i minung paruk an thi tiah The Brightness Muria in rai ngeitu pakhat nih cun a chim. March ni kul le nithum zanlei suimilam panga le ni sawmli hrawngah Muyua peng chaklei hmun pakhat ah mipi pawl harnak a petu a sacia hrang pawl hna cu Predator bomb in an puan hnu hna i minung paruk an thi tiah theih a si. Bomb an puan hnu hna ca hin a sacia hrang le minung paruk an thi tiah The Brightness Muria in rai ngeitu pakhat nih cun a chim.

Mah a si siarhrang pawl nih cun Ngiaynci khua i phungki pha cu an tlaih i thinlung a tlamtling lomi kum kul a simi nu pha zong an thah tiah theih a si. Mah bantukin a si siarhrang pawl nih rallam a sial caah Supoh kung, Bu kung, Bute kung, Mah kung, Ngiaynci, Pale le Tayachong khua in mipi thonghra rengreng hna cu a himnak hmun ah an zaam hna tiah theih a si. Khua chung i aa rawkmi zattu cu fiang in theih a si rih lo. sac ralhrang pawl nih thinlung a tlamtling lomi pakhat zong an thah kut sarih in mipi thonghra rengrun hna cu a himnak hmun ah an zaam hna tiah cunhla ṭetchuahlo siatu phu irawi ngeitu pakhat nih cun a chim march ni kul le nihnih zong ah khan sac ralhrang pawl cu supaoh khua an lut i khua i phungki sianginn ah a zaam kho ti lomi kum upa cangmi pawl i fon

CDF matupi nih Mas Nukuleinen hi zinglei suimilam paruk hrawng ah khan an doh hna i minung paruk an thih pinah hliam a tuarmi an tamnak kong cu CDF matupi nih Mas Nukuleinen hi ni ah cathanh-nak an tuah theih a si. Matupi Palawa kar ah ummi Tuisip khua chuahnak hmunhma ah kahdohnak a chuah hi a si i sac ralkap lei sawng in thazaang minung sawmthum an rak chap ṭhannak kong zong theih a si fawn. Kahdohnak ah hin aa khawmi sac ralkap hna cu hmaiah an fong ngam ti lo i Tuisip khua ah an kir ṭhan hna. Hliam a tuarmi hna cu helicopter in an rak thir fawn hna. Mitipi lei ah hin kahdohnak a fak chin khomi dirhmun a si caah mipi pawl hna cu i ralrin dingin le hi bantukin kahdohnak ah hin sac ralhrang lei nih vanlawng hna zong an hman khawhmi a si caah mipi pawl hna cu i himnak hmun ah um dingin le khur hna i cawh cio dingin theihternak sung an tuah. A luancia mas na kule na kule ni khat ni ah khan thilri le thazaang a vun chepmi hna cu CDF matupi nih an rak doh hna i SAC ralhrang le in minung theihnihnak tam an thih pinah hliam a tuarmi sung an tam tiah theih si. Pawhkhawluhnak in rimhmut sianginn an hmun a khuarmi sac ralhrang pawl hna cu RPG in an kah hna i sac ralhrang leiin minung panga fak taktak in hliam an pu. Muko ramṭhen Paoh peng in rimhmut sianginn ah umhmun a khuarmi sac ralhrang pawl hna cu an kah hna i sac ralhrang leiin minung panga fak taktak in hliam an pu tiah Myanpah Kahpha battalion pakhat i rian ngeitu a simi Bolivia nih cun rangkung khat tit media ah a chim. Mas Nukulenin hi zanlei suimilam hleihnih le minit hlengah hrawngah paoh khualuhnak in rimhmut sianginn um hun a khuarmi sac ralhrang pawl hna cu tualchung mipi vengtu ralkap pawl hna nih RPG in an kah hna caah ralhrang lei in minung panga fak taktak in hliam um put hi a si tiah theih a si. Hi bantukin kahdohnak a tuahtu hi Poh peng mipi vengtu ralkap phu, Poh khua mipi vengtu ralkap, Myanpah-Khahphah ṭaihim pakhat ṭakhuai pathum, ṭakhuai pali hna i bawm in an tuahmi kahdohnak a si tiah theih a si. Min hla Khamayah pakhat in ralkap minung pathum hna cu hriamnam tlamtling te he an zaam. Takhuram Chen Min Hlah, Singkhala khua ah hrambunh in ummi number one ke ralkap in ralkap minung pathum hna cu hriamnam he an zaam tiah SAC he a naihniammi sinin theih a si. Mas ni kul le ni thum zinglei suimilam pathum hrawngah Min Hlah peng Singkhala khua ah hrambunh in ummi number pakhat ke ralkap chungin ralkap pakhat le thawng'haktu pahnih hna cu hriamnam tlamtling te he an zaam hi a si tiah theih a si. Mah a zaammi ralkap minung pathum hna cu atu tiang thazaang tam taktak he an kawl hna nain an hmu hna rih lo. Mah a zaammi pawl hna cu an hmuh hna ahcun thah ding tiah nawl an chuahmi zong theih a si. Mah a zaammi pawl hna nih hin kutcheh bom tam taktak zong an a zaampi tiah theih a si.

Yetan ah umhmun a khuarmi sac ralhrang pawl le Pyesawhri phu pawl hna nih hriamngan le hriamhme hna cu ka chungah kaa thlorh in an kah hnuah ka chungah a lut i kum sawmruk le kum nga a si cangmi U Hno Ṭin cu tlaih in an thah pinah mipi inn pakhat sawng mei in an khangh tiah theih a si. Hriamngan le hriamhma hna cu an kah hnuah ka chungah an luh hi a si. mipi inn pakhat sawng mei in an khangh kum sawmruk le kum nga a si cangmi Ung Hniu Ṭin cu tlaih in an thah hi a si. Ung Hniu Ṭin hi a thilri pawl i phawrh in cycle in zaam ding aa timhtuah lio ah SAC ralhrang pawl nih an tlaih i an thah hi a si tiah tualchungmi pakhat nih cun a chim. Mah SAC ralhrang pawl hna cu a pawngkam i ummi khuate pawl hna ah hriamngan le hriamhme hna cu an kah thluahmah caah khuate khuaruk in mipi thawkhareng lo hna cu himnak hmun ah an zaam hna tiah theih a si. Cungphio peng Inphia khua SAC nih rian pekmi khuabawi

voithum an kah caah a thih hi a si tiah theih a si. Ṭhuan San hi a sin i uknak an lak hnuah khuabawi a ṭuanmi a si. Khuabawi a si hlan te ah hin SAC i uknak cu duh loin dothlennak a tuahmi mino hna le khuami hna cu SAC sinah thawng a pe tawntu a si. Mah thawng a pek hnanak ruangah hin SAC ralhrang pawl cu khuachung ah an rak lut i mipi pawl hna cu an chekhlai hna i hlei a tongmi zong an um tiah Cyimpyo

Pale peng Hiphukum khua i ummi sac sakhan cu luhhnawh in an kah hna i sac ralhrang le minung pathum an thi. Sakhan ramṭhen Pale peng Hiphukum khua Pyisuṭhi khua i ummi sac sakhan cu MRDA phu hna nih luhhnawh in an kah hna tiah MRDA phu i rian ngeitu pakhat nih Siangkung Khatet Media a chim. Mas Nukulen hi Caan suimilam pahra le minute pahra hrawngah Pale peng Yiphu kumkhua Pisothi sakhan cu MRDA phu hna nih a voi hnihnak an kah ṭhan hi a si tiah SAC lei sin in theih a si. Hi bantuk in an kah hna hin SAC ralhrang lei in minung pathum an thi. Kanmah lei in hriamngan le hriamhme hmangin Pisothi hna umnak cu kan kah ṭhan hna hi a si. Tuzing zinglei i thawng kan theih ning ah sac ralkap minung pathum an thi i aa hliammi zong an um tiah kan theih tiin MRDA phu i rianngeitu pakhat nih cun a chim. Mah Pyisawṭhi khua cu MRDA phu, Minchian Battalion pakhat, Minchian District Battalion pathum phu fonh hna nih mas ni kul le nikhatni ah khan a voi khatnak an rak kah hna i atu an kah hna hi a voi hnihnak an kah nolh ṭhan hna a si tiah kahdohnak i aa tel vemi sinin theih a si. Mipi hna a thattu sac Belura lam cu Myan peng mipi vengtu ralkap hna nih an kah hna caah ralhrang lei in minung hlekua an thi. Sagaing ramṭhen Myan peng chungah a rak lutmi sac ralhrang i Balu phut hna cu an doh hna i hi bantukin an doh hna ahhin sac ralhrang lei in a thimi an tam tiah Myan peng mipi vengtu ralkap a simi CDSOM phu Irani tu Kunayo nih cun hiang kung khatet media ah a chim. Mas Nukulei ne kha sanlei suimilam pali hrawngah Myan Peng, Mit Sung, Poh Chong, Chongkwe hmun hna ah ralkap thazaang zahnih hrawng in a rak lutmi SAC ralkap battalion sawmkua le pakua kut tang Balu rallam hna cu tualchung mipi vengtu ralkap hna nih an doh hna i suimilam pahnih chung hrawng kahdohnak a chuak i SAC ralhrang lei in minung

40 mm pakhat in vui hnih kan kah hna i hriamhme zong in kan kah hna paṭhing kan kah hna ahhin zei pawng ah aa thupmi ralkap pawl hna an cungah a tla tiah Myan Peng mipi vengtu ralkap phu CDSOM i Ku Nai Wu nih cun Kyangkung Khatet media a chim. Mah sac ralkap Balura lam hna hi Mimmu peng chung i ummi mipi hna cu tlaihhrem le a thattu hna a si A si caah mas na hleithum ni ah khan i thawk in mipi ralkap pawl hna nih hin an kah hna hi a si. Myan Peng tualchung mipi vengtu ralkap pawl hna nih hin an kah hna hi mas na hlei nga ni ah khan minung pariat an thi. Mas na hlei ruk ni ah khan minung pakua an thi. Mas na kule na khat ni ah khan minung hleikua an thi i an za tein a thimi hi minung sawmthum le pakua an si cang tiah theih a si.

MGN Tiger MGN 21 Minchia Battalion pakhat Minchian Battalion pathum Burmese Kurila BGF Minchian CDSOM MS Nam Brother Sui Aung Revolution Force le a dang ṭangṭi phu hna i bawm in an tuahmi a si. Hi kahdohnak chungah hin kuanfang thonghnih reng lo, Inaka bom lungkur reng lo kan hman tiah mipi vengtu ralkap hna nih cun an langhtermi hmuh a si.

Tingtan cu tualchung kirila phu hna nih an ka i sizung an phakpi hnuah thi tiah theih a si. A thimi tingtan hi Shuitawng tukai a phiatmi mawṭaw mongtu hna sinah mawṭaw pakhat ah a tlawm bik thong sawmthum in a ting tiang a hal tawntu a si caah an fimtawlnak hi a si tiah theih a si. Hi bantukin kahdohnak a tuahtu hi Lin le Cuji phu le TKF, Trust Keeping Force phu le a dang ṭangṭi phu pawl hna i bawm in an tuahmi a si i an thahmi tingtan sinah hin Tangka, ting nga le thong sawmriat le thong hnih le zathum an lakpiak tiah rianngeitu pakhat nih cun a chim. Kan thawng chimnak cu mah vial in ka ngoi rih lai. LCBN zohtu le ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan dihlak chun ṭha mangṭha u.